Na. Wir? Dywedir fod rhywun tebyg iawn i Lloyd George yn Llundain, a chamgymerir y naill am y llall. Awgryma rhai y dylai David Lloyd George wisgo barf, ond wedyn ofnir pe o gwnau hynny, y cymeryd ef am ryw Bolshefic Rwsiaidd. O, sori, elo? Na, paid â deud nhw!
Yng nghanol cyni economaidd y dauddegau cynnar, profodd Cymoedd y De yn feithrinfeydd ffrwythlon iawn i recriwtwyr Plaid Gomiwnyddol Prydain, a bu twf sylweddol yn eu rhengoedd. Ac mae hanes pentre bychan Maerdy yn y Rhondda Fach yn ddrych ar y cyfnod. I egluro pam yn union mae'r hanesydd ac aelod o Blaid Gomiwnyddol Prydain, Robert Griffiths. Wel Robert, mi oedd yym papurau newydd yn honni na fydd yna fawr o groeso i mi fel dieithryn, ac wrach i chitha hefyd yn Maerdyn fan hyn, ond mae o'n wir yndydi fod y gwasanaethau cudd yn gweithredu yn yr ardal yma, ydi o? Wel, yy yy wrth gwrs yy yy y problem iddyn nhw Oedd gwleidyddiaeth y lle, dylanwad y glowyr yn y yn y cymuned lleol a dylanwad y chwith eithafol, fel byse'r awdurdoder yn edrych arnyn nhw, dylanwad nhw o fewn, yn enwedig, undeb y glowyr. Ac yn sicr, oedd y gwasanaethau cudd yn weithgar yn yn yn yn yn y cwm hwn ac drwy drwy gydol De Cymru ar y pryd. Ond oedden nhw yn cadw llygad ar rywun yn benodol? Ydy ni'n gwybod os na, chybod, os na dystiolaeth bellach, papurau neu rhywbeth fel Wel, oedd y Cabinet yn, yn Llundain yn derbyn adroddiad bob wythnos oddi wrth y gwasanaethau cudd um, am fudiadau chwilroadol, yeah. fel o'n nhw'n galw nhw, ac um, dyma beth oedden nhw wedi sgrifennu, er enghraifft, am y sefyllfa yn yr ardal hon.

Sgwn i, felly, os fydda'r papurau newydd, os fydda 'na rywun yn bwydo'r gwybodaeth yma i'r papurau newydd ar y dydd? Wel, wrth gwrs, oedd, oedd perchnogion glo hefyd yn, yn cadw llygad ar y glowyr milwriaethus, y rhai oedd yn arwain yr undeb mewn ardal fel, fel hon. Ac ffactor arall, wrth gwrs, yn ystod y deuddegau yn enwedig, oedd twf y Blaid Gomiwnyddol. Yeah. Ac felly oedd llawer o arweinwyr y glowyr yn, yn rhywle fel Mardi, comunyddion oedden nhw, ac oedd yr awdurdodau yn sicr yn cadw llygad arnyn nhw. Mae y South Wales Daily News um, yn disgrifio'r lle neu wedi enwi'r lle fel Little Moscow. Pam Maerdy fwy na unrhyw le arall oedd yn cael y sylw yma felly? Wel, o achos oedd, oedd Mardy dan y, y, y dylanwad comunyddol yma, oedd e wedi dod i'r blaen yn ystod y brwydre yn y dauddegau, yn enwedig y streic gyffredinol, oedd Mardi wedi dod yn bencadlys mudiad y streic hmm. yn 1926. ac hwnna oedd yr enw oedd y wasg y cyfryngau yn rhoi i chydig o bentrefi fel Mardi, yn llefydd eraill hefyd yn Prydain. O, dwi'n gweld. Uh, Bro Lefen yn yr Alban, Chopwell a Nelson yn Lloegr, oedden nhw i gyd yn cael eu gyhuddo o fod yn Little Moscows. Ond wrth gwrs oedd bobl leol fan hyn yn ymfalchïo yn y disgrifiad ac yn brolio bod nhw'n Little Moscow. Oedd 'na gysylltiadau uniongyrchol hefyd rhwng y bentre hon a Moscow. Oedd ardal yn Moscow wedi cyflwyno baner i ddynion a menywod Mardi ar ôl streic y Streic Gyffredinol yn 26 i gydnabod eu rôl nhw yn y frwydr enfawr honno. Ond faint o rym mewn gwirionedd fydda gen yr mudiad yma yn Ne Cymru? Be oedd yr helyw o weithwyr yn yn feddwl o, o'n fo. Oedden nhw'n cytuno efo nhw? Wel, oedd, oedd dim ond lleiafri. Dim ond lleiafri uh, weddol fach oedd y comunyddion ar y cyfan uh, drwy gydol uh, De Cymru ac hyd yn oed yn, yn, yn Mardi. Mm. Uh, ond o'n nhw'n weithgar dros ben, o'n nhw'n filwriaethus, mm. o'n nhw'n meddwl yn, yn strategol mm. uh, yn ogystal â meddwl yn, yn dactegol ac oedd llawer o bobl yn ed, edmygu nhw. Yeah. Uh, llawer o aelodau o'r Blaid Lafur, er enghraifft, uh, y prif blaid yr ardal hon, yn dilyn polisïed Blaid Gomiwnyddol, yn cefnogi polisïed Blaid Gomiwnyddol. Fel mater o ffaith, oedd cyfrinfa y Mardi wedi cael ei diarddel o Ffederasiwn Glowyr De Cymru ar ôl etholiad cyffredinol 1929, o achos oedd e wedi cefnogi'r ymgeisydd swyddogol y Blaid Gomiwnyddol, sef fath o hona, yn groesi i reole'r ffederasiwn i gefnogi'r Blaid Lafur. A fuodd o'n byw yn Maerdyn am gyfnod, do? Yn 37 Edward Street, o achos oedd e wedi cael swydd llawn amser gyda'r Undeb yn y Cwm ar ôl iddo fe ddod nôl o Iwerddon. Oedd e wedi mynd i Iwerddon i osgoi y gwasanaeth filwrol yn ystod y Rhyfel Byd Gyntaf oedd yn gwrthwynebu rhyfel imperialaidd, hmm. fel oedd e'n galw fe, ac ar ôl dod nôl o Iwerddon lle oedd e wedi ymuno â byddin James Connolly, hmm. oedd e wedi ennill etholiad a swydd llawn amser yn Mardi. Felly doedd tactegau a e, propaganda'r papurau newydd, doedd o ddim yn e gweithio felly, nag oedd e'n drwalwr lle Little Moscow, a hefyd yn disgrifio'r Red Rain of Terror yma. Wel, uh, well, uh, fel o'n i'n gweud, propaganda yw hwnna. Dyw pethau ddim yn newid uh, llawer dros, uh, dros y degawdau. Uh, wrth gwrs, doedd bobl Mardi ddim yn edrych arno fe fel hynny. Uh, cymdeithas o gymrawd garwch. o gyd-ymlyniad oedd e, ac felly oedden nhw'n gwerthfawrogi rôl bobl fel Arthur Horner a chomiwnyddion a sosialwyr eraill. Reit.
Wel, fel o'n i'n dweud ar y ddechrau, dwi'n ymwybodol yn mod i'n ddieithryn na dwi hefyd yn rhywun deimlo fe wrach fod na pobl yn cadw llygad na i felly os da chi'n mynd i'r abyss dwi am Dwi am ei Wel, mae'n bosib iawn.
Mae'n bosib iawn. Neis i'ch cyfarfod chi.
Iawn, a, a chi hefyd. Ie, yeah, mum's the word. Pob oil.